taxi-agi n Belɛid At Ɛli yewwi-tt-id deg uttafsar wis sin i s-d-yefka i le père d'Exel ass n 21 yunyu deg useggas-nni n 45 Iqaras tayeḍnin qqaren-as kan leqbayel ḥarcen netta ulac iɛeggunen am nutni ur ɛdilen ara medden irkul d tidet lameɛna gar cwiṭ d waṭas nekk ad d-iniɣ eh, mačči eh, d akken ttzuxun eh, s leqraya-nsen s tektayt-nsen d acu ɣur-sen kan yiwet zaden deg-s Yerna ula d tinna nekk ɣur-i diri-tt. Ɣur-sen efk-asen ttjara, efk-asen ad aɣen, ad zzenzen, fkan-ak ayen nniḍen. Aqbayli ma yesɛa rebɛa ṣurdi ad twaliḍ la yettazzal ɣer lbaɛd d ccra, le commerce. D aya i s-uɣalen ɛecqen deg yedrimen, ɛecqen deg ṣurdi. xir bakken ara yeɛceq bnadem deg wayen nniḍen lameɛna nebda-d ɣef tiḥerci ulac wi ikellxen leqbayel am maɛraben ahat imi ɣef mut n waɛraben i ttinigen zik znuzu-yasen taɛeṭṭart ulama ttawin deg-s ɣur-sen cwiṭ n lfayda Lameɛna, ɣef wakken d-ḥekkun dɣa wid yunagen ɣer din, lfayda-nni ɣlayet. Yiwen n udrar agi-nneɣ, tuɣ-it kra n teswiɛt yeznuzu taɛeṭṭaft di lɛamala n Qsenṭina. Netta, ladɣa, Taḥanut n bu tɛeṭṭaf aqbayli, a Ṛebbi ma teččuḍ tadakemt ufus, ad tafeḍ ɣur-s taymust n tɛeqqucin, sin neɣ tlata imessaken, sin neɣ tlata lemriwat, d kra imeqyasen, ma d win yesmeɣren lecɣal. Lhaţun kra s cceḥḥa kra s lxuf am mer anda ttɛerrin refden kan cwiṭ akken ara lḥun anda sen-yehwa azwawi-agi ifila d nḥekku yerfed taḥanut-is ɣef aɛrur-is ad iruḥ di temdint ɣer tayeḍ Yeṭṭef abrid, yeffeɣ i temdint, yekcem lxali. Iṭij n tmurt-nni, ladɣa mačči am wagi-nneɣ. Ad times i d-yettak i waɛraben, armi ttuɣalen d iberkanen. Ad twaliḍ ala ijdi d yidɣaɣen la d-ttfurrun. Lameɛna, mmi-s n tmurt, yewqem lemḍella ɣef uqerruy-is, la ileḥḥu. Ɣer yiwen wemkan, yeqḍeɛ yiwen waɛrab, iɛebba-d ɣef weɛrur-is ayen ara iɛebbi weɣyul ala talaba, yiwen ubeṛnus ɣef tayet-is, axellal d uɛdil annect ilat sufella n tayeḍ nniḍen, lḥaṣul, La ileḥḥu i nedder, yekna la yesmiri i tidi. Akken yeqḍeɛ uqbayli-nni, yefreḥ d Dda Kaɛrab, yenna-yas, Yefka-yi-d Rebbi win ara yi-iɛawnen. Lferḥ-is yennerna ladɣa mi as-d-yenna bu tɛeṭṭaft ɣer temdint n Batna i iteddu. Iḍḥa-d ula d netta ɣer din i iɛezen. Ruḥen ddukklen la leḥḥun. Tura yurǧa bu izerman a s-yini bu tɛeqqucin awi-d ad k-ɛawneɣ. Ulac. Akken iwala iman-is dayen yemmut, yenna-yas-d. Ahya ay azwawi, aql-i mmuteɣ. Ɛawen-iyi cwiṭ, rfed-iyi-d yiwet eh, di leḥwayeǧ-agi eh, alamma d batneɣ. Yugi uɛdaw a Rebbi, yufa-yas-d tisebbawin, ur zmireɣ ara helkeɣ, etc. etc. Akken yeɛreḍ ulac, kemmlen akken la leḥḥun, win la inehhet, Yeffeq-d wul-is, wayeḍ lemḍella ɣef allen la icellx deg iḍarren-is. Taswiɛt, inṭeq-d waɛrab yenna-yas, Rḍel-iyi ɛecra duru. Aqbayli yebded, yebded yewhem. Mačči deg win i as-d-yessutren areṭṭal di tlemmast n ṣṣeḥra, yewhem imi as-d-yessuter areṭṭal ur t-yessin.

Agad a Ṛebbi ay azwawi. Ɛecṛa ddṛu-agi ḥwaǧeɣ-tent aṭas. Ẓriɣ-k d laman ur iyi-tumineḍ ara. Ɣuṛ-k lḥeɣ. Imi ur iyi-tessineḍ ara, daɣen d ta. Ṛḍel-iyi-tent kan. Nekk ad ak-d-fkeɣ yiwet lḥaǧa d ṛṛehna. Ma d ay yella rriɣ-ak-d idrimen-ik. Kečč a yi-d-terreḍ ayla-w, neɣ ma ulac lḥaǧa-nni inek, zdat Ṛebbi, zdat lɛebd. Dɣa argaz yelli imeẓẓuɣen-is annect n wid n weɣyul, allen-is wwtent ɣer weɛdil-nni yettemcruruqen ɣer yiṭij. Di ddunit-is s lekmal ur yeẓri ur yeẓri ara taqbaylit teẓra am winna. Yenna-yas, D acu d aɛṭil d lḥaǧa ad terhneɣ? Aɛrab-nni, dindin, yekkes-d aɛdil-nni dɣa d win yakk i yeẓẓayen, yefka-yas-t-id yenna-yas, Hafeh, d wagi i sɛiɣ ɣlay, fkan-id isem i yaḍuru, lameɛna wacaɛli, axir ad tawiḍ kečč d addat-nneɣ bu yiniɣman, yekkes-d ɛecra duru di tyemmust-is, yefka-yas-tent Yeṭṭef-d aɛdil yerra-t-id ɣef tayet-is. La d-ileḥḥu yettargu. Miyya Duru, annaɣ a Rebbi, Miyya Duru, ad d-aɣeɣ tamaziɣt, ad d-ɛawdeɣ lebni, ad rnuɣ takna i tmeṭṭut-nni. La leḥḥun, leḥḥun, leḥḥun. Netta yeččur d tidi. Aɛdil yerẓa-t, yerẓa-yas tayet-is. Armi wwḍen ɣer tewwurt n temdint-nni n Batna, am win a t-id-yewwten s ubeqqa, mi s-d-yenna waɛrab-nni, Axxam-is d tmurt idrimen-ik, awi-d aɛdil-iw i keṭṭer xir-ek, beqqa ɛla xir. Yewwi aɛdil-is iruḥ, aqbayli-nni wissen ar ass-agi ma ifehhem-itt neɣ ala.